Ýedi milliondan köpräk görülme, bäş ýüz müňden köpräk laýk, bir müňden köpräk respekt we nol dollar gazandy. Niş niş gutlyş brace. Bu täzeligiň iň begendiryän zady, meň pikirim boýunça, aýdymçylyk hünärinden başga hünär bardygyny hem görkezdi. Jetinuryň we Mendöwranyň Instagram sahypalary spam iberilip ýapdyryldy. Eger-de Mendöwranyň sahypasy bir gezek ýapdyrylan bolsa, Jeýson Nuryň Instagram sahypasy bäş günüň içinde üç gezek spamlanyp ýapdyryldy. Kim spamlap ýapandygyny Jeýson Nur bilýämiş we ýakyn wagtda gowja edip jogap sorajakmyş. Paka Jeýson Nur jogap alýança, Men Döwran habarsyz galma gepleşinden çykyp gidipdir. Aýdyşyna görä, üç aýlyk kanikul başlan wagty okuwyna ýetişmän başlapdyr. Meň pikirimçe, Men Döwran başga bahana tapmana ýetişmäpdir.

Men her gezek size ilki bilen plagiat aýdym görkezýän, ondan soň original aýdymy görkezýän. Häzir bolsa tersine çek, şonuň üçin üns beriň. Öz bolup ýörüşime nefsim agyrýar

Türkmen aýdymçylary biri birinden plagiat edýärler we bu ýerde görşüňiz ýaly Jelil Mähreniň Nebsim agyrýa aýdymyna meňzedipdir. Owa, Mähreniň aýdymçylyk taryhyny bilýän Mähri hem birisinden plagiat edendir diýip aýdyp biler. Ýöne dokazatelstwa ýok, şonuň üçin Jelil plagiat etdi. Ýöne Jelilden başga-da Mähreniň bu aýdymyny birisi plagiat etdi. Eger wariantyňyz bar bolsa, şu wagt pauza goýup, kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Wagt geçdi geliň diňläliň.
Bagyşla meni beýle bor etmedim Men ökündim indi düşündim Öz bolup ýörüşime nebsim agyrýar Nebsim agyrýar bu ýürek aglaýar Bagyşla meni beýle bor etmedim Men ökündim indi düşündim. Düşünmän bolsaňyz Aýdyp geçeýin, Mähri öz-özünden ylham alypdyr. Ýa Mähri nebsim agyrýa aýdymynyň bardygyny ýadyndan çykardy. Ýa Mähri bu aýdymyny şeýle bir gowy görüpdir, şto ýene-de bir gezek aýdypdyr. Ýa-da Mähri balyklar ýa Alsgeýmer keseli bolan adamlar üçin aýdym aýdýar. Ýöne näme bolsa-da bu plagiat däl, sebäbi öz düzen zadyňy nähili görnüşde we näçe gezek görkezseňem hakyň bar. Plagiat däl. Bagyşla meni beýle bor etmedim men ökündim. Esasynda men täze çykan aýdymlara plagiat gözleýän. Ýöne bilşimiz ýaly türkmen mediasy uly bolmansoň, ünsüňi çekjek aýdymlar örän az çykýa. Şonuň üçin bu bölümi köne aýdymlar bilen biraz dolduraýyn diýdim. Said Däli bilen Kakajan Rejepowyň iki aýdymy plagiatda şübheli. Hoş gal we Sabyr et. Diňleýäs.

Plagiat. Hoşgal aýdymynyň sazy plagiat bolsa, sabyr ediň teksti plagiat. Diňleýäs. Ýaşyň kiçi, ýok entek on bäş, Ýöne ýüregiň ajy doly, gözüňde ýaş. Bütin dünýä garşy ýaly,

Aý kesip goýaman. Toty guş gürlänok toty guş gaýtalaýa. Beýen, sen hemmekişiden gizleýäň. Içiňde günäsiz ýaşaýyş döreýä. Abdy daýy we Vagrantyň hem iki aýdymy plagiatda şübheli. Ýigrimi beş ýaly we müň. Bir müň. Aman, diňleýäs.

Biz ýene-de kino diýýäli. Başgany sanaýa bally. Gürlesegem günäli biz gürlemesegem Dünýä üýtgäp barýa men üýtgemesemem. Bir bölüm mundan öň Abdy Daýy, Saýk we Täze Ýüzüň bir hili aýdymyna plagiat çykarypdyryn. We şo wideonyň kommentariýasynda we maňa instagramda bir iki sany kir fanlary Meňzänok, olar legenda, diňe awtorskiý aýdym ýazýar diýip ýüzlenipdirler. Indi şu ýerde şo iki sany kere bir zat düşündirip geçjek. Belki siziň ýaşyňyz kiçik we düşünjäňiz ýetenok, bilmedim näme sebäp. Ýöne. Men haýsyda bir aýdymy plagiat çykaran wagtym size şo aýdymy diňlemeň diýemok, ýa-da şo aýdymy diňlemek zapatlo diýemok, ýa şo aýdymçy ýaman diýemok. Diňläň, göwnüňize ýaran bolsa begeniň, şo şahsy gutlaň, aýdymlaryny paýlaşyň, ýaýradyň. Eger-de siz üçin legenda karol bolsa, legenda karol diýip bilersiňiz, maňa tapawudy ýok.

Aşakda sorum açjak we siz şo taýda çözüň. Plagiatmy bu ýa ýok. Men size häzir iň uly syrlaryň birisini açjak. Syr diýenimde ol iýilýän syr däl. Tak, sekret, sekret açjak. Türkmenistanda internet tizligini spesialny peseltýärler. Bileňizmi näme üçin? Size hiç kim aýtmaz bu zady. Men bolsa size häzir aýtjak. Türkmenistanda internet tizligini spesialny peseltýärler, ştoby Amalia daşary ýurt hit aýdymlaryny plagiat etmez ýaly. Owo, ýöne Amalia zehin bolany üçin bu zat saklanok ony, başga ýol tapan. Indi bolsa türkmen aýdymlaryny plagiat edýär. Diňleýäs. Söý meni indi, aýdyp söýýäniňi. Söýmedimmi sen diýip köýmedimmi Söý meni indi. Amalyada hem bir iki sany kerfanlary bar şonuň üçin srazu aýdyp geçjek. Teswirlerde Meýdanug diýip ýazmaňdany şu wideony bäş minut öňe aýlaňda täzeden görüň po bratski. Bu bölüm şulardan ybarat, laýk goýmak, agza bolmak, We teswirlerde öz pikiriňizi ýazmak ýatdan çykmasyn. Özüňize goja serediň, awtorskiý aýdym ýazyň. Görşençek.